Mae'r llyfr yma fel Beibl i bobl fel fi, pobl sy'n caru y môr ac yn dibynnu arno fe fel rhywle i dianc i. Fy enw i yw Laura Trulef, dwi'n syrffiwr, nofio'r gwyllt ac yn amgylcheddwr. Ac yn 2012 ges i diagnosis o iselder. Roeddwn i newydd ffoi o'r nyth o Rondda i Aberystwyth i astudio deiryddiaeth yn y prifysgol. Roeddwn i'n barod am fywyd myfyriwr yn why not or peer pressure, er hyn, do'n i ddim yn hoff iawn o partis. Roedd well gen i gerddoriaeth fyw a peint o gwrw yn rymys. Roedd lot o bobl yn meddwl bod fi'n wallgo fy mynd i brifysgol mewn tref bach cysglyd. Roedd pawb roeddwn ni'n gwybod yn mynd i ddinas mawr rywle. Ond i ddweud y gwir, er mae'r Adran Deunyddiaeth yn Aberystwyth yn un o'r gorau yn y byd, roeddwn i jyst am bod ar bwys y fôr. Tyfais i fyny yn y Rhondda, tua 20 milltir o'r môr, ac ar ôl i fi pasio fy mrawf gyrru, es i'r traeth agosaf, sef Porth Cawl. Roedd gen i obsesiwn efo'r môr a'r bywyd syrffio, a fi'n meddwl dyma rhywbeth nes i pigo lan trwy fel gwylio teledu Americanaidd. Roeddwn ni eisiau bod yn fel Roxy Girl. Er hyn, mae Aberystwyth yn bell iawn o, o California. Roeddwn ni wrth fy modd yn Aberystwyth gyda ffrindiau newydd, roeddwn ni'n caru'r cwrs ac yn rili joio fy hun. Roeddwn ni hefyd yn dechrau siarad Cymraeg mwy yn Aberystwyth, a gyda pobl ar fy nghwrs a hefyd pobl y dref. A roeddwn ni'n teimlo fel oeddwn ni'n dod i nabod fy hun um, ac yn deall fy hun bach mwy a beth oeddwn ni'n hoffi a pa fath o lwybr o'n i'n mynd i cymryd yn bywyd fi. Ac fel rhan fwyaf o myfyrwyr, um, es i adref ar gyfer yr haf. Ac yn sydyn, roeddwn i'n teimlo fel oeddwn i wedi cwmpol ar twyll yn y llawr, a doedd dim ffordd allan, tries popeth. Ond roedd yr iselder wedi bwyta fi fyny. Roeddwn i'n colli pwysau, bod yn sâl, ddim yn cysgu, Roeddwn i'n cau fy hun yn fy ystafell wely, ddim yn gadael y tŷ, trio crio trwy'r amser. Roeddwn i rili yn dost, a wnaeth mam llusgo fi i'r doctor. Roedd hi eisiau i fi cymryd blwyddyn i ffwrdd o brifysgol i ganolbwyntio ar wella, ond roedd ystyfnigrwydd fi yn gryfach na'r iselder, ac es i'n ôl i astudio, a roedd gen i obaith bod Aberystwyth yn mynd i wella fi. Ar ôl cwpl o wythnosau nôl yn Aberystwyth, roedd hi'n clir fydd hynny ddim yn wir. Yy roeddwn i'n waeth byth, a fel y mwyafrif o bobl gyda phroblemau iechyd meddwl, mi wnes i guddio fe'n dda. Roeddwn i'n 18 yn troi'n 10 19 a roedd nifer o bobl yr un oedran â fi yn y prifysgol yn cael problemau tebyg, a roedd cwpl ohonynt ar yym moddion gwrth iselder. A Dewisais wedyn mynd i weld meddyg yym eto gyda'r bwriad o ofyn am foddion, a wnaeth y meddyg dweud rhywbeth roeddwn i ddim yn disgwyl. Be sy'n gwneud i ti'n hapus? Oes 'na rywle ti'n mynd neu neu rhywbeth ti'n hoffi gwneud, yym, sy'n neud i ti meddwl llai am yr iselder? gofynnodd hi. Dwi'n hoffi bod yn y môr, dwedais, a dwi wedi sylweddoli bod meddyliau fi yn tawelu pryd dwi wrth y môr. Wel, dyna yw'r ateb, dwedodd hi. Dwi eisiau i ti treulio mwy o amser yn y môr, os gwelwch yn dda, a pharhau i wneud popeth arall rwyt ti'n neud, a os ti ddim yn teimlo'n well, dewch nôl a newn ni siarad am opsiynau eraill. Doeddwn i methu credu beth oedd y meddyg newydd dweud. Nath hi basically just rhagnodi'r môr i fi. Moddion gorau y byd. A roedd hynny'n rili anghyffredin ar yr amser, ond yym ma' mwy a mwy o wyddoniaeth yn cael ei cyhoeddi nawr am fuddion y môr a natur ar ein iechyd meddwl. Felly, dyna pryd dechreuais syrffio. Taflais fy hun i mewn i'r sbort ac yn fuan roeddwn i'n gwybod byddai'n cyfleidio'r môr yn ystod pob tymor a tywydd ac yn ystod ei amser mwyaf stormus. Dyna oedd fy hoff amser i ddweud y gwir. Nid y môr perffaith rydych chi'n ei weld mewn lluniau. Roedd rhywbeth arbennig am y môr tywyll ac oer, y môr nad yw bawb yn ei weld, er bod nhw ond yn mynd i weld o yn yr haf. Does gen i ddim syniad bod y môr yn mynd i cyfleidio fi yn ystod fy amseroedd mwyaf stormus hefyd. Dysgai sut i syrffio a treuliais pob amser o'r ddydd, naill ai ar bwys y môr, yn y môr, yn siarad am y môr neu yn darllen am y môr. Wnes i oresgyn fy ofn o nofio yn y môr. Wnes i hyd yn oed nofio a syrffio gyda dolffin a morlo, a unrhyw un sy'n byw ar bwys Bae Ceredigion neu 'di bod i Aberystwyth yn gwybod bod lle gorau'r byd i weld dolffin yw e. Ond sut wnaeth hwn dylanwadu ar fy iechyd meddwl? Wel, Mae yna theori bod yna mwy o aïonau negyddol, sef moleciwlau bach yn yr atmosffer, yn ardaloedd naturiol fel mynyddoedd neu traethau. Ond mae'r aïonau yma yn cael adwaith cemegol gyda ni, a maen nhw'n rhyddhau serotonin, sef yr hormon hapus, fel moddion naturiol. Felly, efallai bod rhan o bod mewn natur yn gwneud gyda gyda'r euphoria o bod tu fas yn ardal hardd yn yr haul ac yn y blaen. Ond mae yna hefyd gwyddoniaeth tu ôl i hwn i gyd. Dyma pam mae meddygon nawr yn dechrau defnyddio'r awyr iach fel triniaeth ar gyfer rhai cyflyrau meddygol neu problemau iechyd meddwl fel iselder. Nawr roeddwn i'n deall geiriau Doctor Wallace. I fi, roedd y dŵr yn tawelu'r holl sŵn ac yn cysylltu fi efo meddyliau. Y môr oedd fy cysur. Ond efallai bod chi'n meddwl, Laura, pam wyt ti'n siarad am iechyd meddwl? Roedd ni'n meddwl bod y sgyrsiau yma i gyd am yr amgylchedd a problemau amgylcheddol. Wel, Dyma rhan yn fy stori lle wnaeth cysylltiad fi efo'r môr arwain fi lawr llwybr nes i ddim bwriadu cymryd. cymryd. Dyma lle deffrais i'r problem o sbwriel yn y môr. Roeddwn i'n pad padlo allan i'r tonnau un diwrnod, a roedd bagiau plastig a sbwr sbwriel o amgylch fi i gyd, yn y lle mwyaf naturiol yn y byd. Doedd dim ysgoi y sbwriel i gyd. Roeddwn i mor grac ac yn y ll- yr un lle rydw i'n caru, y lle sydd wedi helpu fi yn ystod yr amser mwyaf anodd yn fy mywyd, a dydyn ni ddim yn edrych ar ei ôl o. Yn sydyn, roedd gen i bwrpas. Mewn geiriau yr archwiliwr Jacques Cousteau, mae pobl yn diogelu'r pethau maen nhw'n ei garu. Roedden ni mewn swigan bach hardd ar lan y môr yn Aberystwyth ac yn teimlo'n well. Dyma oedd fy nghartref i nawr, a byddai yn nofio hyd at lled y môr i'w amddiffyn. Dechreuais gwirfoddoli i lanhau, lanhau traethau, ac yr oeddais i fyny i weithio gyda elusennau fel Surfers Against Sewage a Cadwch Cymru'n Taclus a, a pobl eraill. Ar ôl rhag o'r ymchwil, daeth yn amlwg fod un o'r bygythiadau mwyaf i'n byd naturiol, naturiol a'n cefnforoedd yw plastig. Yn 1917, roedd Leo Baekeland yn meddwl bod hi'n creadigaeth, creadigaeth wych. Ac mae o, am y ffaith bod mae o'n hyblyg, mae'n rhad, defnyddiol, jyst meddyliwch am yr holl brechiadau a'r masgiau a'r offer meddygol sydd wedi achub bywydau ni yn ystod y pandemig yma. ond erbyn heddiw mae Eunomia yn dweud bod tua wyth miliwn o ddarnau o blastig yn mynd mewn i'r môr pob dydd. Mae hynny'n golygu 12 miliwn tynnell fetrig o blastig bob blwyddyn. Mae yna nawr mwy o blastig na pysgod yn y môr, ac mae ymchwil wedi dangos bod pysgod bach yn bwyta'r plastig bach yma ac mae'n bennu lan yn y cadwyn bwyd. Ac os nad yw hwnna'n digon, mae WWF yn dweud bod creu a llosgi plastig yn rhyddhau mwy na 850 miliwn tynnell o nwyon tŷ gwydr i fewn i'r atmosffer. Mae hwn yn cyfateb i 189 o weithfeydd pŵer llosgi glo. Felly nad yw plastig jyst yn problem i'r cefnforoedd, mae'n problem iechyd ac mae'n problem hinsawdd ac mae'n cyfrannu at yr argyfwng hinsawdd rydyn ni'n wynebu. Felly, taflais fy hun i mewn i ymgyrch i wneud Aberystwyth yn tref di-blastig. Ac ar ôl iddo dod yn tref gyntaf yn y Deyrnas Unedig i ennill y statws yma, fe wnaeth Countryfile gwahoddi i siarad ar y rhaglen. Fe wnaeth fy taith o iselder arwain fi i fod ar un o'r rhaglenni mwyaf poblogaidd yn y Deyrnas Unedig. Roeddwn i'n boddi mewn iselder ar gwe gwely'r môr, a nawr roeddwn i'n neidio o'r arwyneb fel dolffin. Sori, mae hwnna bach yn cheesy, fi'n gwybod. Ar ôl hyn, dechreuais mynd mewn i ysgolion i addysgu plant am sbwriel y môr, a symudiais i Abertawe, a dech- wnes i dechrau gweithio efo grwpiau mawr o bobl fan'na, gan gynnwys Adfywio Cymru, ar gael statws di-blastig i Abertawe. Fe wnes i barhau i syrthio a nofio a glanhau, glanhau traethau, ac yn araf bach, fe wnaeth yr iselder diflannu. Ac yn ystod yr amser yma, dwi wedi sylweddoli, blynyddoedd ers i Gymru arwain y ffordd trwy cyhoeddi'r tal am bagiau plastig, rydyn ni nawr yn gweld llai o bagiau ar ein traethau. A blynyddoedd ar ôl hyn, fe wnaeth David Attenborough creu tonau gyda'i raglen Blue Planet. Yn sydyn, rydyn ni gyd yn dechrau prynu a defnyddio poteli a cwpanau allen ni ail-ddefnyddio ar gyfer dŵr neu coffis neu beth bynnag. Mae mwy o bethau fel siampŵs di-blastig, cynnyrch mislif di-blastig. Mae pobl yn dechrau meddwl am, am ei wastraff. A nid ond hynny, mae bron i bod yn cŵl nawr. Mae'r clo mawr wedi dangos bod modd i ni gyd newid, newid ein ffordd o fyw. Mae o hefyd wedi dangos pa mor bwysig yw natur a'r awyr iach ar ein iechyd meddwl. Fe wnes i treulio'r clo mawr mewn fflat yng Nghaerdydd a dwi methu cofio'r tro olaf nes i treulio mor hir i ffwrdd o'r môr. Fe wnes i treulio pob dydd Sul ar galwadau Zoom nofio oer gyda grŵp o'r enw Mental Health Swims. Roedd pawb ar y galwad yn llenwi eu basg ar y dŵr oer neu yn cael cawod oer, bach yn mad fi'n gwybod. A wi fe wnes i hyd yn oed prynu pwll bach inflatable, yym, a roi e ar balcony fi yn Caerdydd, a gofyn i ffrind fi i taflu dŵr oer dros fy mhen. Bydd pob un ohonon ni yn y grŵp yn fodlon wneud beth bynnag i gael yr hit 'na, y teimlad 'na o euphoria, o bod mewn rhywle naturiol, mewn dŵr oer, a dyw e ddim yn tebyg i fod mewn afon neu môr. Yn ystod y cyfnod yn yr haf, mi cododd y cyfyngiadau. Roedden ni fel pysgodyn bach. Roedd rhaid llusgo fi allan o'r dŵr A nawr dwi'n byw gartref yn Ystrad Gynlaith, a dwi'n digon lwcus i cael yr afon Tawy reit tu fas i'r tŷ, a dwi'n gallu nofio a wedyn rhedeg yn syth nôl i'r tŷ am cawod poeth. A y peth cyntaf byddai'n wneud pryd mae'r prif weinidog yn caniatáu yw gyrru'r môr a taflu fy hun i fewn. Ond jyst stori bach fi yw hyn, a Yym, dyma sut dwi wedi ymdopi efo'r cyfnod clo. Yy, felly diolch i chi i gyd am wrando, a dwi'n siŵr bod pob un ohonoch chi yn cael stori i rhannu, a dwi'n siŵr bydd rhyw agwedd o'ch stori yn cynnwys rhywbeth o'r byd natur. Byddai wrth fy modd yn clywed eich straeon, um, a dwi'n rhedeg Instagram a TikTok o'r enw Wild Swim Wales, a herfyd cylchgrawn o'r enw Daughters of the Sea. sydd wedi enwi ar ôl y chwedl Cymraeg. Pwrpas y cylchgrawn yw rhannu straeon fenywod sy'n syrffio neu sy'n hoffi treulio amser yn y dŵr. Felly, os ydych chi'n um, cysylltu efo rhai o'r pethau dwi wedi dweud yn stori fi, plis rannwch eich stori chi gyda fi a byddai wrth fy modd yn darllen nhw. Um, dwi am orffen y sgwrs gyda neges o obaith am y dyfodol. Mae'r blwyddyn yma wedi bod yn anodd. Mae miloedd o bobl wedi colli eu bywydau. Mae pob un o'r pobl yna yn cael teulu a ffrindiau. Rydyn ni wedi orfod bod i ffwrdd o'n anwyliaid, methu mynd allan mwy nag unwaith y dydd i wneud ymarfer corff corff Ma' lot ohonon ni wedi gorfod byw ar ben ein hun neu gyda rywun ni ddim yn hoffi. Ma' lot o bobl wedi colli eu swyddi neu busne- busnesau. Rydyn ni gyd wedi rhoi lan efo gwallt hir, a rhywbeth doedd neb eisiau, gorfod gwylio'r buddugoliaeth 'na dydd Sadwrn yn erbyn Lloegr o'r tŷ a ddim yn y pub gyda ffrindiau ni. Ond beth mae'r clo mawr hefyd wedi i'w choleuo yw pwysigrwydd awyr iach, a mynd allan yn natur. Nid yw pawb yn digon lwcus i fyw ar bwys traeth neu mynydd neu afon, ond dwi'n gobeithio mae pawb yn cymryd mantais o'r ardaloedd gwyrdd neu glas o fewn eu milltir sgwâr nhw. Dwi'n gobeithio mae'r parch a'r perthynas newydd yma gyda natur wedi gwneud i bobl meddwl am ba mor bwysig ydy o a mae rhaid i ni ddiogelio. Mae'r môr a natur i gyd yn rhoi siwt gymaint i ni, a mae'n amser i ni roi yn ôl. Diolch.